Oyototebetie ng'a naki obogima bwaye bw'okogenda esukuru ya primary bwasaregete mapema kare ekerasi kia gatano, naende enchera eria abana chinyaroka bakogenda esukuru bare abanto abanene sa chinde baamana korwa ororo obogima bwabo bwachenchia, naende ekero bagotenenigwa nchera barorekana ng'a babeire abanto abanene, barora ng'a mbagwenereti konya kobera esukuru sa chinde ase bakonya koba instructed amo nabarimu, kwanyora bachire chiatua chinde. Eyio newiiki ya getato twaba noyominto. Ase ewiiki eye iga ntari noyominto iga, konya gocha aria inde go- ng'aki okogera morage totarachaka ande obuya, ekiabo gose karibu ase studio mbuya ore. Asante. Mbuya ore inke, karibu ase studio, camera nere eria, aye naki togokoroka. Ngoruku Sebastiano Mwebi. Sebastiano gotaete koragosorora ase erieta ria Yeso ng'a turia aiga ntori goita onde, eye ne studio ya Amazing Voice of Victory. Nonya tobwate amo ne chibere chia Amazing Voice of Uganda, ntobwati mang'ana ande ma bagoeta monto inki gose okoondokera, okwaondokire mono koba ase estudio, Yaya. kwane gocha rinde, Yaya. relax bono kabisa naende manya ng'a inche buna omino, tobeke buya bono ase kwaboka korwa Naboka korwa ase akorokoo Rigoma, Rigoma, Borabu, buya bono Rigoma borabu ase ecounty ya Nyamira, Eh. ase mobwate engoko, maete aino na engoko, Eh. mwa- mwa- mwa- mwampia aino iga akorokwa engoko, gose bono tari bo? naboigo. Engoko chiria nainche natwarete obote ng'akanga onde anyaikerete eyemo, ekiagera engoko eye igo mwachagete buna mosioncheche, mpaka rero mwamokinie rigaka riekerogo ki'omoembi. Aye nkwasabete ende, gose aye tochieti ochikete.
Yaya inche konya Yesu ontoorire. Tara, Yesu, bono Yesu oyo ekero atooretie abanto tokoigwa ngoko amang'ana ki aye? Engoko tata gose iga are gokwa, naende kwagenda kwamoiraneria gose nebichuchu? Ee, lakini nere tinyaikereti. Tonyaikereti?
Ee. Lakini rero ngochirware?

Tore aba pipo mang'ana atari amakong'u, ngote goika obe pipo ogende kwatebia omorugi oo ng'a bono nchiire mama roche, chiire tata roche, gose nsa chinde aye obakorere egasi ere ebe yokorabia ebe ebe nsa chinde eyo ogwati chinko chigasi nchire omanyete naintwe tokoreba ekakado igaa. Ng'aki ekero okobachiera roche? Tore aba pipo.

Ao nkinete ensemo korokwa rigoma, nao abaibori bane bandererete, ngasoma esukuru ya borabu. Esukuru nere rigoma ekorokwa borabu? Ee. Aha. Ee, Borabu Primary? Primary school. Yes. Ee. Kare gwasoma esukuru ya borabu ogatiira ogakora mpaka class nane namaete Ninyigete. nyuma- nyuma totarakore richimu eye iga togende togochi koenda class gia kianda bono aye gore richimu ya moi Ee. moi mtu- watoto wanyare Ee. yes Ning'igete primary Yes. nao nsomete.
Ogakorera abwo? Eh. Primary ire enga egwegete? Nchagete korwa primary ngaika standard eight. Ogoika standard eight ogakorera oo?
Eh nao ng'igete. Mbuya mono sana bono ekiagera tinkwagenderera abaibori aba iga nsa chinde ah, okonyora kwabo kwabe togoke gose Ao nigo gwatigetetwe ase engencho kwatiseteti ng'a bono nainche nagwenerire nabe ribwato, buna oyominto Mary Mary ateebete ng'a inche getasisa ano, tinanyore akamosigo, tiranyororoka gochia iga iga bono nagwenerire. Esukuru na nabwa naigete ngachaaka oo amang'ana ane, nkarora ng'a bono sukuru tari egento kiamaana, nka ekagera ngatiga.
Maete Yeso gochaka amang'ana ao, gose naye okosimeka emesi, gose ensa chinde kwagorire, gose nepigipigi ase engencho obwate chingoko chinyinge, gwakorire amang'ana gete, ayio namang'ana amaye. Amang'ana ki ayio gwachagete baka akagera goteba ng'a bono, Nachagete korigereria abana aba iseke nkabarora bare abaya, eka take time, eh, eka nkarora mbuya bakangaikera ngachia abakungu abande nyomba. Class nani? Eh. Inche bono omanyete timaeti language yogochiera omokungu nyomba buna naki ogochaka. Ekero ore class nane, aye na omomura omoke, ensa chinde, gose konya kwabuminire ebibwana. Kwaye nabeire omonene oye kungochia esukuru, nasari nchagete, skip and skip nkwanga, Aha. narenge omonene. Aha. Gotebwa ng'a skip and skip, inche nkwanga narigeria omwalimu bono imwani ebi bisinini, nabiakombeka skip and skip nabirobio. Aha. Bono iko naika gocha igoro ngachaka koiga amang'ana y'obotomani na abaiseke, nkanyora ngokoranda ebibarua naende chinguru, Aha. nakora ebibarua nanyora chibesa na abasike ere bangancha. Ere bagwancha.
Mm. Bono kogoika eki nabo oroche ng'a bono kwabeire chiatua chia- chiabeire chinene, mpaka okogenda omaete nyomba nabo ogoikerwa.

Buna bono inse gwatora oyotwatwara korwa magega, nagoteba ng'a goika arakong'era abana baye arabaru arabaruere nonye ne eschool fees egere bagenderere. naende agenderere konya kobasemia, tata omino oyo gwateba ere taroche ng'a Sefania oyo naganeti agenderere esukuru baada ya class nane, gose ere iga aisanegete ng'a ki gwasoa ebinto biago, kora bono naye kwabeire omosacha gwetenenete. Nakorete amatemu ase eng'encho yogo y'ebiasara ebi biane biogo. y'ogokora chikonda tinaeta buya. Nere naimogetie atwo abwo nomoibori akang'ira ekosi y'ogosona ebikoroto. E- Ekosi y'ogosona ebikoroto titachi goakana besa. Naende ebi obotebori bogacha ng'a tiga ng'ende chikonda chiria nchigokora.
Ogasoa goenda gono chikonda chiria chiao. Eh. Echio ekero okonyora kwaire esita abasubati Koira ase kwene.
Lakini Nyasae agancha tochieti obwatu oke ere akware gokora private. Ng'ai Yeso akonyorete? Yeso anyorete, eh, na, nanyorete omonto okomboria ng'a naki nomanya ase ogochia tomanya ase okorwa? Nkamotebia ee, unless onye kore omouko. Igo nari oramanye ase ogochia? Oo omanyete ase ogochia, lakini otamanyeti ase okorwa. Bono buna gwachabe korwa rigoma, kwariina egari gwaika ah, chisemo chiria chi'amabuko, korwa amabuko kwariina gwacha abwo yankoba birongo y'amaate, birongo yaruga ogwati rimboko ekeumbu mpaka gwacha. Otete gontebia ng'a tomaeti ase kwarwa.
Na namoteete ng'a rioka, orie okoba omouko. Lakini noba omouko, onye kware kogenda gochia ase nabo otebia ng'a gwaetire birongo, gwaikire ase gete, nabo okoigwa, lakini ase obo- ase o-

Sakaria mwebi omolo. Sebastiano. O Sebastiano mwebi omolo. Mbuya mono eh, Sebastiano mwebi omolo egento nkere aiga gwateba ng'a nomanya ase ogokora egento ki? nomanya ase ogochia tomanya ase okorwa Aha. nkamotebia yaya Eh. Tekonyarekana na niresi onye korwa omouko. Aha, Ee. iga enchera ende nkwamanyete ase okorwa, kwamanyete ase ogocha, tori mouko. Ee. Bono eke- eng- emori nki agotebetie korwa agwo? Bono nari acha eh, na- nari an- antebetie ng'a nari arwete oborori bwaye, Mhm. nkanyora ng'a amaene pi, inche nomouko. Mhm, Ekero arwa oborori bwaye bogotachia obogima bwane, mhm, nkanyora nainche ebibe biane nakorire mbisete, mhm, nkabiorokia.
Okamoorokeria ebibe ebi gwakorete. Ee, Aha. ngabima- ngachaka kobiyatora ekemo ase ekemo Mhm. ase amarieta aye.
Esukuru buna narenge ororo nakaire abanyaruka chie chibesa lakini totebirie onde gose totebirie onde buna bono natebe Mary oria buna nkwaatigete getokisi ko kare oise gotiga nabo orareterwe okagenda ogachia chinyomba chia abasubati baria bakwerere abagaka nore naye na ebinto binde Ee. ebiku ebise ebi ebikware korokia naende egento kende. Ekero montebete ayio, ninchiete nkamotebia ng'a amaene noe kinde iga. Amang'ana aye gwakwana na inche ninde nebibe biane. Abasike aba nabachiete nyomba, abakungu baba bande ninchiete nyomba, bono ingwete Omonene onanyabera ase buna amanyinga aya. Agantebia, Yeso okwabera nere ogotebia. Eh, tari inche bono ogotebi tebi Yesu. Yeso. Mhm.
Nkaorokeria Yeso one, akanyabera agansi. Kasaba okaorokeria Yeso agakwabera. Ee, agansi namanya.
Kere kwaberete oyo iga nere obete kirori omotang'ani. Oyo ng'aki bono kwamoroka kwanyorete enchera. Akorokwa Eneri Onyari. Eneri Onyari nere kwanyorete enchera.
Ee. Eneri Onyari nere agateba ng'a ekeene Sefania ogotore kirori onyorire Yeso. Agankoba bake ase abaibori bane, akabatebia ng'a omwana oyo noyo inwe momomanyete? Baga- abaibori bane bagateba, Ee, mbamanyete. Agatebia- akabatebia, Bono namomomanyete, tari esita eye ere mokonye momomanyete, Rero ebinto biachenchire.
ochenchire obe ere omwana omuya. Aha. Bono riria nkachaka kobaeresa buna konya ensaregete, Bagacha komanya ng'a nkwagachire nyomba. Ee, banaria bagocha kobora ng'a kumbe omwana oyo buna tomomanyete tari bo buna are. Nao ebesa yare gochia.
Ebesa eye noyo yarenge gochia. Kona ki gwakorire nao chigochia? Nao chiarenge gochia kiagera tinarenge gochioirera etaka. Aa. Aya. Lakini naende mbare gokobori kende ikerokanye tore abapipo. Ee. Aha.
Bono inde nkabatebia inyabere.

Onye barabwo mbabwate echallenge, omosacha oyo rende kamaete ng'a ninkwereire ng'a kera aande bono agontama, mbakumete rende ngaki okobatama. Abaswaanti aba nachiete mbare nabagaaka babo bare moyo. Amang'ana are amakong'u, okutari ogochinyomba. Amang'ana atari amakong'u, bono inche mbori oyominto Joeli, abwo kware kogenda gwancha gosara chinyomba chi'abande. Bono ekero ba igo bono inche rende nkware konyara kogenda kobasaba mabera. Nachiete nkabasaba amaabera. Bagateba, Naki ekiagera barabwo mbaete goikera iga abwo, ebiasara biabo birabe bing'ao. Oonchiete, noyo okombera kirori ng'a na narure estep e eng'ao gochia eyende, bachikombera kirori.
Aha. Nkaenda nkabarosia obogima noritwe asareti nere, Yes. ekiagera.
Inche naachire komanya ng'a ebi nebibe. Amang'ana aya akagwa ekero omogaka oye ngotigire ore omokong'u oye. Bono omosubati oyo nachiete nkamotebi, Muna bire ebibe biria twakorete inche naye, tinkoirorera. Yeso onyabere oyo, onsibire namanyinga aye, nkarua. Okarua?
Ee. Ogateba bono, Magega tinkoirana? Magega tinkoirana. Amang'ana obomoko bwatigire? Natigire.
Korwa erio bono ng'ai ore? korwa erio. Ng'ai ekere bono oyo ekero mwanyora nanchera tagotebe tinkanisa ki agochia, nonya naye omonyene timanyeti okagenda, ng'ai bono gwachiete ogakorera abwo okagenda gose nebikoroto biabo? Yaya.
Korwa abwo ning'iranete ngasoa ekwerende inka, ngasoa gokora chigasi,

Ogatoreka okagenda St. John's. Rero nore.
Eeh. St. John's bono nkoenda ore kwararwa oborori obo gose gwaigete ogateba ng'a inche bono nitoregete bono buna natoregete narwete oborori korwa ase oria onde, titwakorire. Aya nachete nkarwa oborori nkabatebia nonya mwambatisete narenge nebibe aye Yeso ntorire. Onyabeire onsibire namanyinga aya. Aha. mbaitabete, Aha. abande bagakana, bagateba, Ntoche tokororere. Aha. Basi, bakaba rende abarendi bane. Aha. Goikera iga, nabo baroche ng'a amaene Yeso oria ontooretie, nandendete, ekiagera mba- na- mbaroche amatunda y'ogotooreka. Mhm. Ee.
Oyore gokwana ng'a ntokororere. Eh. Inki agenderete korora ime yao aye buna Sefania? Bono nagenderete korora. Sebastian. Naye naroche amatunda y'amang'ana aria namotebetie gotooreka. Kaiaa bono onywomerete, ekiagera ekero kware gokora ebinto ebi binde, aucha oa bado. Ee, nywomete
ime y'omosangererekano.
Ogachora ng'a inche Mary nere nachora, inche Bochomani nere nachorire, bono inche ngotiga namang'ana yonsi. Ehe. Bakagwanchera bagateba genda gosio. Natebetie abaibori bane ng'a nimbwate eprocess y'okonyuoma, Eh. abaibori bane bagantebia ng'a intwe ntobwati mochando naye. Mhm. Basi, bakabwati rende eprosicha buna ekobwatigwa, nkabwatia, abaa abaibori bane baa baka bagaikera bagateba ng'a. Korwa abwo ase okonyuoma korwa ntotagete komanya oo, bakaenda rende bakabwatia, ekero baika oo, aba bagacha bakabwatia eprosi chiabo netakeire nkanyuoma. Onye kwanibire gose gwakorete chinguru gochia ase abanto aba ba isiko bono nkwarenge nkoru nsa chinde orarete nonya nakamori,

Ntwakorete okobwatana nere, nkamomanyia ng'a inche nomosareku. Omosareku na akabeire, Ee. lakini bono Yeso ntorire. Inche nomonto orichiete abakungu b'abande nyomba. Naende ekiagera oborori obo omaete ache abanyore gokoborua, agoteba, Nacherete ekebago.
Namoruerete oborori obwo, Yes. akabwancha ekagera akang'ancha. Oho. Ee, nere akarua obwaye, Ee, bono. agantebia nere buna asaregete,

Esukuru gose chikoleji chinde chia igoro, na ekero babwate oborori obo iga, abaibori aba iga abange baria baganetigwe barabwo nabao batiiri nabarabwo bache gokonyeka, kwanyora ng'a abana aba bairanire ense mbatageti kobwati buna abaibori babo bakobasemia. Inki orabatebie? Inche egento naende kobatebia nkeri ng'a, abana, amang'ana amaya motware, aya mokonya gosanera na aya agoeta, korasoma, ebinto ebi manya korwa korwa maya.
Rituko keria abaibori babatebire, Mwanye nokoirwa ecollege, barasoma ebinto bimanye korwa mware. Ngokaigure ng'a bagoteba gokwana bare ng'a kina tokagambia inde, obirore tokagambia inde. Ee, ekero gwakinire iga inki kwarorire oroche kiarenge kebisa kiabisegete ase ase enkwana iga yaba- yabagaka? Inche namanyete ng'a Kiina okagembia inde nkamanya ng'a ango ki nache koba buya, lakini bono nanyorire ng'a amang'ana aa nare iga iga abisekanete ng'a goika origie ne chinguru, omanye akonyora kiaria tinasomete. Mbuya mono, oye Sefania ogokwana kero iga ase tibitwe ya Amazing Voice of Victory, iga ateba ng'a nigo arwete chinsemo chiria.

Abana aba nkobasemi inde, naende nkorora bobe mono ekero bago baganetie ogokonya korwa ase 'nde, yatoka ng'a nonya ne esabu omwana agocha gogotebia ng'a ng'orokererie esabu eye, osinyi komotebia ng'a iga aro eyansinya. Tinaigete gochia iga inki komanya gochia moyo. Bono naigwe ng'a.

Ase obogima bwao na ase obogima bw'abanto bande baria bare chinsemo chiria chia rigoma na baria bare Saint John's ri'Amatundora, nsa chinde baranyore obosemi korwa ase ore, aye buna Sefania mwebi. Ing'ana ki orabateebie? Ee, ngoteeba iga, Morende abana, naende omwana kare omoke, moire buya, naende kaba obosani nere egere agoteebie ayande abisekanete arache komosaria baadaye, oigere omokonyere obogima mapema kere genkio.
O Yosefu nigo okwana, Inche na ondo Edward, abarori b'obuya botambe nkobateebie bakoreti noyominto owe Saposati noyominto Joel, inyora ng'a ntogendererete ase omotienyi oigo kabere. Rero natweike wiki ya kabere noyominto Sefania Mwebi twatiekire koreta ase estudio. Wiki yaeta ntwarete oyominto Mary Menda korwa iga ase estudio. Tiga toumerane ase wiki egocha ase oborori bonde korwa iga ase estudio The Amazing Voice of Victory Gokogenda, tokwane riba ria, naende batebi ng'a intwe tori goita onde, intwe nabasani tore, naende iga aa neriba ira rioka rikogoita, tari bo? Eria mono sande ya Nyasae abe naintwe. Aye.